Ma llum ħa nagħmlu blending tal-kuluri fej jidħol dekupaj u fuq il-xaxen ruhom naqra ftit in-nies kif jiblendjaw ġiex kuluri flimkien. Hmm? Ejja, ejja. Ejja. Għandi kolilek. Hmm? Hmm? Għattilek.

Hello there! Mela, fl-episodju tal-lum ħankunu qegħdin namlu blending tal-kuluri biex nitilfu it-tarf ta' din il-dekupax. Mela, bażikament id-dekupaġġ eh, din l-istampa ħad tkun qiegħda tiddetta x'tip ta' kuluri ħad tkunu qegħdin nużaw fuq l-amar, ovvjament għażilni aħna din, allura nimxu magħha. Ehm, li lestejna mill-aħħar episodju ma daw il-ġixpu mill għaw hawnhekk għamilnihom bin-nepkin dekupaġġ ehm, u r-raġuni bażikament biex inżommu wkoll ma' tema u mal-kuluri li għandna hawnhekk. Quddiemi għandi ħafna kuluri. Issa dawn il-kuluri qed nużhom jiena biex niblendja u ntellef it-tarf, ntellef il-karta milli tibqa' tidher. Issa, ovvjament, iż-żebgħa ħad tkun qiegħda tidher minn fuq minn fuq l-istampa, imma tinkwitawx għax imbagħad il-qudiem ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll eh, stenciling u ray stenciling biex inkomplu nidħlu fil-dizin tal-istampa. Mela, jiena ħankun qiegħed inkewwes hawnhekk qed nuża is-sage biex noħloq il-bażi il-ħadra li tidher ftit mitlufa fl-istampa. Għanuża like candy biex noħroġ naqri iktar ċar. Qed niblend qed ndaħħal il-kuluri kollha f'xulxin. Minn hawnhekk ħammur fuq l-Stone Rosy Allura qed qed immur issa fuq il-bex. U mill-Stone Rosie issa ħammur għal fuq għal Funky Dora. Il-Funky Dora ħajkun il-kulur primarju li għażilna biex nalqu l-istampa biex nalqu l-amara, mela. Hawnhekk kif tinnutaw qegħdin joħorġu il-kuluri f'xulxin u qed nirkeb ftit fuq il-karta. Ġifieri b'dak il-mod bl-istess pinsel qed indaħħal il-kuluri flimkien. U hekk qed noħloq tip Jekk tinnutaw anka fuq il-karta hawnhekk hawn kliem isu mitluf u dak ħanużaw anka bħala stencil. U għaw linji, allura jiena l-linji daw nibqa' miexi bihom l-muraw. Issa mela, minn hawnhekk għandna L-aħdar li użajna ħa nitilfuh ftit. Aw pupa! Ejja, ejja, ejja, ejja sabiħ ejja. Colors. Issa u hekk nerġgħu bil-fankidora biex intellef da, iva, l-fankidora jogħġbok. Nerġgħu nużaw ftit il-wild zone sage u hekk qed indaħlu l-kuluri kollha flimkien. Issa ovvjament irridu noqogħdu attenti x'tip ta' knisel nużaw. Jiena qed nuża knisel żgħar u knisel naqra iktar wisajn. Issa daw il-wisajn qed nużaw jien biex inkun nista' noħloġ id-daqqiet kif irrid jien, bażikament biex jibqa' joħroġ l-effett Anka ta' taħt il-karta. Issa. Kendi. Ftit stone rosy. U hawnhekk ħanużaw ukoll mela pinsel kif inhu neħħulu ftit minnu u għandna qudiemna il-kulur li huwa nugat.

stencil biss, ġifiri ġast kemm qegħdin taraw l-istampa ma il-farfett meta inti tmur fuq il-bieba ħataraħ imqabbes. Se tinnutaw il-funky dora huwa ftit iktar ċar mill-kulur li għandna fuq l-istampa. Dak ma jimpurtax għax imbagħad f'episodju ieħor kan ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll il-waxing. Ġifieri aħna kif nistgħu nagħmluha tidher naqri iktar antika bħala amara imma fl-istess fl-istess ħin ukoll kif niblendjaw kollox flimkien. Kif qed tinnutaw, iż-żebgħa peress li għadha friska, il-kuluri jistgħu jidħlu iktar faċilment eh, ġo xulxin. Allura jiena qed nipprova kemm jista' jkun b'dal mod jiena l-istampa qed inkabbarha mhux qed inħalliha biss il-qies li għamilna. Issa hawnhekk ħanerġgħu mmorru fuq dawn il-kuluri u ħanerġa' nuża n-nugat hawn l-isfel. U fuq in-nugat ħanuża ftit eye candy Mela daw il-kuluri li jien qed insemmi ovvjament huma l-kuluri kollha mir-range mir-ranges tal-French Furniture Paint. Biex ma tkunux qegħdin taħsbu li jiena mort nixtri n-nugat qod nisbuħ bih. Mela b'dan il-mod Nistgħu nibqgħu għaddejjin. Issa, hawnhekk qed nimsaħ ftit it-trufijiet. U r-raġuni hija jekk id-daqqa tal-pinzel tintelef Ftit iktar. Mela fejn tidħol l-istampa, ħanieqaf ħanurikom issa teknika żgħira ta' kuluri kif nistgħu nibblendjaw il-kuluri flimkien. Mela, għandi tliet tipnizel, tnejżar u wieħed naqri kbar. Li ħanagħmel ħanati. Ħanaqbad dil-biċċa tal-kexxuna hawnhekk. u ħandaħħal żewġ kuluri f'xulxin. Mhux ħajkunu l-kulur li ħajidher fl-aħħar, imma mbagħad fuq ħankun nistgħu nagħmlu l-krekil eh, u joħroġ il-kulur minn hemmhekk. Taħt il-kreks ħajkonna dawn il-ġiex kuluri li qegħdin nibblendjaw bħalissa. Mela, ħanaqbad. Hawnhekk għandi kulur. Dan il-kulur huwa id-daski blush li huwa roża fuq stil antik. U miegħu għandaħħal il-Wild Old Sage Zranet. Mela. Dawn il-kuluri għaw. Issa, bil-pinsel. Naqri kbar. Kull ma ħanamel, ħanimxi. Undaħħal il-kuluri flimkien. Tajjeb, mela x'għamilna llum? Badna ftit kuluri biex niblendjaw mat-tarf tal-karta u għamilna blending ta' ġiex kuluri ġo xulxin. Mela, darboħra ħammorru fuq il-krekil, ġifri ħataraw din lesta u namlu l-kuluri għal taħt biex jumbat nħolqu l-effett tal-krekil. Saħħa!